nhasi tiri kutaura pamusoro pemacouples anogara akanyarara mumba mavo zvekuti mm-hmm. havana mm. nyaya imi muri munhu one i believe kuti kana vanhu varoorana maachinhu one mm-hmm. saka chinozoita kuti mugare mungori zii mumba chii ende zvinokonzerwa nei mm-hmm. mm, um, lese pamwe kurongawo zvemangwana zvenyu lese kana kuti mangwana muda kuzoitei muupenyu munoda kuita kana vana vangani mm -hmm. things like that vanhu havasi kukwanisa kana kutaura pachavo vari two mm -hmm. ya yeah.
iproblem kunyanya hatingati ma ngatikoti kune vanhu vakaroorana kana kuti handingambotaura ndichiti kune masmokapo wati eh, vanhu old people munhu wese handiti mm. ngaadzidze kuita nyaya mumba nemhuri yake mm. uye nekupurana nekuronga because ukaona uine munhu mumba mako iwe uine murume kana mukadzi mumba mako mm. handiti hausi kumbotaura nezvefuture kuti komangwana tichaita sei mm. handitika mm.
ehe bcause mm. munhu wese kana akagara mumba arikuda vision new vision eh, eh. yekuti mangwana tichazoti even kana kuwaka kuwaka mudream yekutaura kuti shamari ndikufunga kuti tikati rarame rarameka tinokuwaka imba yedu yakadai yakadai mm. ende pavanhu vaviri nyaya hadzifani kupera mumba mm, mm. hazvine kuti makura kati maita sei but eh, nyaya ndingataura kukurudzira kuti please mumba vana vaina babaka ngamutaurwe nyaya unokuti unozoti wai ndichitaura chinhu handiti kuti eh, sekurona kwamakaita uri kunze uko waitomuita yes bebi wangu wasuda boyetaura eh, zisingaiti yepano wazobvuta mm. eh, shiri yaye yamumba mm. yamumba shiri yaye ndidika mm. yakuona kuti so many changes zvekuti ka zvaiitika kuti zvinhu ari kusaunda senge asiri iye aimbotaura pai pafoni
musati maroorana saka please vanhu ngawaite sei ngavataure every any couple young people even vahombe nevachada kuzorwana kana matora kana maroora kana munhu wese angove nemukadzi mumba makeka garai muchidini muchifara muchitaura maplani munhu wese anoda zvinhu zvitsva kunyanya isi vakadzi toda kunzwa kuti fyucha yedu mumwe wangu ari kuti ari nepfungwa mm. dzipi mupfungwa dzake omu kuti tiri kumboendepi mangwana eh. um, kana tazokura tazochembera tezenge tichigara kupi tezenge mm. those things those little things because eh zvino zvinoti motivate eh because unaona eh glowing eh, you know mm. anditi unaona kuti munhu akangonyarara pasina plan mm. okay iwe zvitarisewo kuti paunopedza 5 minutes wakanyarara mm. anditika uchiona kuti mumwe wako arapa unofunga zvinhu zvakawanda sei mm. kuti munhu anyarara uyu akunyarara chii why achidai so why is doing like this tumadate mai tinotanga kuuya musoro tinobva twauya twauya obva kuti awo pamwe ana someone yetiri pamwe hazvisitori ndinobva kuti anofunga kuti chi anofunga kuti ndichamutanga aiwa ndingonyararawo ane mukona but kuti vanhu vazoramba zvichienda zvichibarika zvichibarika zvichibarika kusvika makungonyarara kungosvika kumba izvozvadza rangu riri kupi kana kuti chekudya chiri kupi foni yangu iripi ndoda hembe dzekupfeka things like that mune musisina kamwe kaconnection kamwe kaike mozoti kutaura nemumwe wako hazvisi chete kuti pakuti munofanira kutaura zvinhu zvine musoro kati zvefuture kana zvekuvaka tumwe mm. tunyaya so tusingorina basa so mm. tumwe kuti kwakurisei kubasa saka vana nhingi vazoita sei all those things kana kuti wadyeiko nhasi tunhu tusina kana basa itoto tunoita kukubringai padhuze nepadhuze so like kuspaka bond mhm. renyu so kana mumwe wako achifanira kuona bhora watch with him kana mhm. musina nyaya muchitokomera zvamuri kuona kubhora put a movie on motanga kuona movie muchiona zviro zviri kuitika movie things like that zvinokubringai back together mm. yeah because unoona kuti normal normal life chaiyo anditi mm. eh, ngatitaurei nyaya mm. handiti totaura nyaya taronga tapedza tadini tichiseka kune vamwe vanhu so vamwe varume kuti eh, even akagara mumba so mm. haadi kutaura nemhuri yake mm. haaseke but pakasvika vanhu kandi akaona muri kunze outside anoseka zvekuseka zvaizvokutaunokanganwa kuti ndiye munhu anogara naye everyday kumba here mm.
but izvi zvina zvina kunaka kuna everyone kumukadzi kumurume munhu wese ngaaite nyaya nemhuri yani nemhuri yake ndozvatinokurudzira kuti ende zvinokuisai pamwe chete so semhuri ehe alright thank you guys eh, vanhu vese ah, muchateerera nekunzwa vhidhiyo iyi ah, tinokumbirawo kuti mungoita sei mungolaika vhidhiyo yedu mushee vhidhiyo yedu uye nekukomenda eh, zvemunavakomenda muchida kubvunza ah, tiri free kukupindurai